Hemmäňiziň taat-u-ybadatlaryňyzy, salyh amallaryňyzy, Allah üçin oturyşyklaryňyz we duaýy haýyrlygyňyz, dost-dostuň elinden tutmagyňyz, päk Beýik Allah Tagalaň ryzaýaty üçin gadam atmagyňyz lutfy-keremi bilen kabul edipdi. Hemmäňize il-gün içerigiňiz, dost-ýaryňyz, kowmy-kişiňiz, ene-ataňyz, ogul-gyzyňyz, Päk Alla dünýe-ahyr saadet, gönenmek, ýüzi aklyk bersin inşallah. Bi gyzgyn howalarda, gysga gijelerde mübärek gözümiziň nury, başymyzyň täji bolan Muhammede Mustafa Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýaşaýşyndan, gürrüňlerinden we almaly derslerinden eşdersik gelmek, elbetde, imanyň alamatydyr. Allah Taala Päk Rasulullaň mähebbeti we şefaati dünýe ahyr hemmämizde nesip etsin inşa Allah. Geçen hepdelerde Mübärek sallallahu aleýhi we sellem pygamberlik berilip We owwelin namaz okaýan hezreti enemiz Hadije razyýallahu anha we owwelin musulman bolan zenanalaň içinde hezreti enemiz Hadija, erki adamlaň içinde hezreti Ebu Bekri Siddik, oglanjyklaň arasynda hezreti Ali Murtaza razyýallahu anhum. we otuz-kyrk nefer musulman bolup, imana girip, Arkan diýen on alty ýaşyndaky ýaş oglanyň öýünde Resulullah sallallahu aleýhi wesellem sahabalary bilen ogrynça-ogrynça sataşyp-da, Kurany Kerimden we olaň soraglaryna jogap berip, terbiýet berýänmiş. Geçen hepde birniçe terbiýetlerinden geçipdi. Olaň kyýamadyndan çürim terbiýet berýämiş. Olaň imanlaryndan çürim Beýik Allah Tagalak ybadat etmeden we bir zada soraga jogap berjek bolsala Hudaýy ýada salmadan we oglangyşagyňa mähebbetiň we oglagyňyşagyň-da haky badygyndan birniçe terbiýetlerden Aýdypdyk, wäde edipdik galan birniçe terbiýetlerinden hytmatyňyza ýetirip, inşallah Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň mübärek ýaşaýşynyň yzyny alyp gideris. Şol üç ýyl ogrynça häzir ýany aşkara etmäni, jemiň içinde gygyrmany, bir märekäň arasynda pyhambardygyny eýlam etmäni ogrynça dine çagyryp, ogrynça-ogrynçadan-da musulman bolýanmyşla. We şo ýagdaýda Resulullah sallallahu aleýhi wesellem sahabalaryny terbiýet berýänmişdik, tekepbürlikden, göripçilikden, içigaralykdan daş bolmaly diýip. Olar, Bir insanlar ýeke ýeriň ýüzünde hiç kim bir terbiýet görmedik, buzurgterin murabbiýe beşeriýet, Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi wesellem öz sahabalaryny belki bitin insanlary mutekebbir bolmasynla, magrur bolmasynla, biri-birine içigara bolmasyn, Allahtagalaň ryzaýetini tapmak ýolunda, päk Allahtagalaň mähebbetini tapmakda biri-biriňe bahyllyk, biri-biriňe içigaralyk gelişmez diýip terbiýet berýän. Gör, Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň şägirtlerine ol ötüp, içlerini eser eden terbiýesi.

Şolaň içinde soraga jogap berýän bady, halal, haram, namaz, zekat we mamyla soraglara jogap berýän bady, şonda baryp şolaň birinden bir zat soraňda, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň şägirtlerinden bir zat soraňda, keplemäni durardylar, Häý, şim meň jogap bermegimden ýanymdäki jogap berse-dä diýip, belkem ýanymdäki bir jogap bersin, men keplemän otursam-da, şeýle arzuw etýämişdik-le. Men bilýän şony, men aýdaryn ony diýip, özüni hiç orta oklamardy-la. Hiç bahyllyklary ýokdy. Goý, şu bilýärregi keplesin. Ýüz ýigrimi däne dagy sahabany gördüm, gara, o dogry däl ol, o dogrudyr ol diýip, derrew gygyryp galmagal etmerdi diýipdir. Oturardy-la. Wah, şu ýanymdaky biri kepläp, şu soraýanyň jogabyny bermezmika diýip oturardy-la, diýipdir. Hiç hesadatlarda ýokdy, firgabazylerde ýokdy, guruhbazylerde ýokdy, bir zat öwjek bolup, özüni orta aklajak bolup, bahylçylyk etjek bolup bu zatlar ýokdy. Beýik Allah Tagaladan gorkulary bardy. Resulullah janyň terbiýesi şe. Ýene-de Resulullah sallallahu aleýhi we sellem sahabalaryny gowy ahlaga, gowy hoşahlak bolmaga, gahar ýutmaklyga terbiýet berýärmişdi. Gör, terbiýet tapan awwelin musulman bolanlaryň içinde hezreti Osman Zün-Nureýn razyýallahu anh halyfa wagtynda, Emirül-Mu'minin wagtynda näme etýän? Bir wagt gije namaz okyjak bolup duranmyşdyk, hezreti Osman kän şüjre köp gelýänmiş. Oňam oňa aýdypdyrlar, Eger sen hyzmat edip ýörenleň birine buýr, ol hezreti Osman, gürrüň ştaýy, gije namaz okyjak bolupdyr, dehret gyljak bolup, baryp guýudan suw çekip, halypa wagtynda-ha, hezreti Osman, halypa wagtynda guýudan suw çekip,

Şu terbiýeti hezreti Osman ýerden almaly. Ýerden bilmeli bijire edep, bijire hormat, özünden uluýyga hormat, özünden kiçige rehm etmek zady Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň terbiýetinde. Ýa hezreti Ali Murtaza razyýallahu anh halyfa wagtynda, ýagny Emirül Mu'minin wagtynda, bütin ýeriň ýüzünde musulmanlaryň üstünden gözleýän wagtynda Eý, jemagatlar! Şu gulakdan salyp geçirmeli gürrüň däl-ha. Özümiz-de ders almaly bir we Resulullah sallallahu aleýhi we sellem bulary edip terbiýet berşini görmeli. Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh bir-de ir musulman bolanlardan-da Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň öz gujagynda. Şondan bir zat dilemäne gelende. Ýa Aly, maňa falan zat gerek diýende Hezreti Aly näme diýýämiş? Sen zähmet-de bolsa bir kagyza ýaz-da getir. Ýaz-da getir-de meň otagyma okla, meň otagymda goý, özüm okyp görerin. Men utanýan, haýa edýän. Bir musulman adam gelip menden zat dileýä, dilemegiň-de bir horlugy bar, özüň kiçeldip, ýüzüň kiçeldip, horluk bilen gelip menden zat dileýäň, men utanýan diýipdir. Goý, sen-de kiçelme, men-de utanmaýyn, diýipdir. Bir kagyza ýaz-da getir, oha men-de okyörün, elimden gelenem ederin-dä, diýipdir. Gelýän dilegçilere ýa işi düşýän adamlara ýazyp getiriň. Ýogsa beýtdirip özüňizi kiçeldip ýörmäň, men-de utanýan. Birinden bir zat dileseň, bir zat ber diýseň özüniň bir kiçikligi bolýa-da. Men siziň ýüzüňizde horlugy we kiçikligi göresim gelmeýär, diýýärmiş. Ýerden görmeli iş terbiýesi. Ol buzurgterin murabbiý beşeriýet bolan, iň terbiýet berýän, iň muallem, iň murabbiýleň ulusy bolan Resulullah sallallahu aleýhi we sellem läp Kurany Kerimden inişine görä terbiýet berýämişdik. Bulan terbiýetlerini gözläň oňa. We ýene Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Hudaý üçin sabr etmege-de terbiýet berýämişdik. Häzir pygambarlygyny elam edenak ýeke ýeke ogrynçäden musulman bolup otyla. Bulaň öwlerinde gaty kynçylyklar kän. Bular gaty şehitleri bermeli bolýala. Bular janlaryny mallaryny tä ýeriň ýüzünde indiki insanlar eke bu günki gün biz keýp edip bi azamat mesjit bi Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň Gürrüňiniň berekedini bir müň dört ýüz ýyl soňram ýaşap otys, bu bereketde ýaşap otys we bütin musulmanla Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem we Kurany Kerimiň berekedinde ýaşap bäle, indikile şoň içinde ýaşasyn diýip janlaryny, mallaryny beýik Allah Taalaň ryzaýatyndan üçin feda edip geçmeli. Şolara Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem terbiýet berýämişdi Hudaý üçin sabr etmege. Mundan-da bir mysalyny aýdaýyly. Bu mysallary altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Gyzylyň, altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Bir wagt Harysa diýen bir sahaba barmyşdyk, Harys ýa Harysa. Ol bir jeňde şehit bolupdyr. Oňam enesi Ummu Harysa Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýanyna gelipdir. Fakalet ýa Resulallah, ahbirni an Harys. Ýa Resulallah, meň oglumdan habar ber diýipdir. Meň oglum dünýeden geçdi. A ýa jennetdemi, behiştdemi ýa jähennemdemi diýipdir. Şony maňa aýt diýipdir. Allah Tagaladan habar al, Hudaý Tagaladan dile maňa jogabyny aýt. Eger behiştde bolsa, Hudaýa şükür diýip sabyr edip oturaryn, oglum dünýeden geçse geçsin. Emma eger jähennemde bolsa, men tä dünýeden geçinçäm aglap geçjek diýipdir.

Jennet diýip aýtma diýipdir. Ol bir jennetika kän jennetiň içinde. Oňa Jenneti Firdewsil Ala diýilýär. Sekiz behiştiň iň ortasynda we iň beýik ýerinde, sekiz behiştiň hemme çeşmesiniň çogup çykýan ýerinde seň ogluň şo taýda diýipdir. Seň ogluň ruhy tamam pygamberligiň barjak behiştiki Firdewsi Ala bolsun, şonda dur diýipdir. Oňam ogly aýrylan ene gülüberipdir. Aý, beh, beh, Arys, boldy diýipdir. Muň imanlylaryny gözleň. Bir ene şu mahal aglasa, o ogly ýadyna düşenok ki, oglunyň girdidigi bilen işi ýok. Hat, ogly aýrylansoň, şondan aýryşdym diýip aglaýar. Adamymdan aýryşdym diýip aglaýar. Enemden aýryşdym diýip aglaýar. Gyzyndan aýryşdym diýip aglaýar. Ýa gowy görýän dostundan aýryşdym diýip aglaýar. Emma olaň aglaýan, gülýän ýerlerini gözle. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şeýle terbiýet berýärmişdi. Biz musulmanlar-da şo terbiýetiň eteginde bolmaly ki, Nähak beterin zindigi dälmişe? Tüýs, Allah Tagalaň ryzaýetinde ýaşamak dälmişe? Şol jennetde ol, jennetdedigini habar berensoňam, gülüp gidipdir, Men nämä men aglaýyn diýipdir. Ine Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem terbiýetinden ýene üç dänesini teberrukan çalasymrak dost aýdyp geçeýin. Şony Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem üç ýylyň içinde zähmet çekip terbiýe edip beripdir we bizler-de şondan ders almaly. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň terbiýet beren zadynyň biri, Jismiňizi salym saklaň. Göwräňizi-de salym saklaň. Çenança ruhy rawany salym saklamaly ybadat bilen jismiňizi salym saklaň. Üç kelime aýat inipdir, üç kelime. Kulû weşrabû we lâ tusrifû. Iýiň, içiň, ysrap etmäň. Iýiň, içiň, ysrap etmäň. Doýmakaňyzy saklaň. Doýuňyzdan soňram geçirmäň. Iýeňizde, içeňizde saklaň. Öz saglygyňyzy gowy saklamaly diýip, Resulullah sallallahu aleýhi we selleme aýat inipdir. Sahabalaryny şeýle terbiýet beripdir. Gysgarak aýdyp geçeýin, taýynki päk dinimizde bu zatlardan gürrüň bolmaýamyka diýilmesin. Ýaňky okaýarym Kurany Kerim. Soňra-soňralarda Nejaşy musulman bolandan soňram, bir mesihi pezeşk, tebip iberipdir Habeşe diýen ýurtdan, Pygambarymyzyň sahabalarynyň arasyna. Ol tebip, ol pezeşk bir ýyllap sahabalaryň arasynda bolupdyr. Bularyň içinde ne meýdäm agyrýar diýip barany bolupdyr, ne falan zadym agyrýar diýenim barypdyr. Bir ýylyň içinde bir owunjak-dowunjak, bir ýer ganama, ganamaçlyk byjyrak bolsa bolar, bir esasy merizçilikden hiç kim barmandyr. Hom bir ýyldan soňram, hom ol pezeşki aýdypdyr, ol Nejaşyň, hezreti Nejaşy razyýallahu anh, oň iberen tebibi aýdypdyr, Ýa Resulallah, meň gelenime bir ýyl boldy diýipdir.

we höwesleri baka häzir doýup-doýmak arada saklanýaýla diýipdir. Ine şu ahlaklaraba diýipdir. Men şeýdip terbiýe edip berdim diýipdir. Ajygmasalar iýmeýäýle, iýip-içmeýäýle, zol özlerine agram salmaýaýla we doýup-doýmak arada saklanýaýla diýipdir. Ol olakan tebip näme diýipdir. Boldy diýipdir, siziň araňyza tebip gerekýär diýipdir. Siziň araňyza dükter gerekýär, pizeşk gerekýär diýipdir. Çykyp gitipdir zatlaryny ýygnap. Ine biz Resulullah sallallahu aleýhi wesellem sahabalaryny terbiýet berýämişdik. Ýene-de terbiýesiniň biri, Her ýerde Hudaýyň rahmaty dökülip duran bolsa, görüň içine diýenmişdik. Giriň içine, sokulyşdan galyň, girişden galyň, pursaty elden bermäň diýenmişdik. Sahabalarynyň beren terbiýesindençi. Aý, indiki hepde bararyn. Aý, otuza barsam bararyn. Aý, bijir zat tapylypdy wahym. Kyrk ýaşa barsam bolýa. Bir sanyýa, bir lehzeleri eglemäň diýenmişdik. Fursat geldi elden bermäň diýenmişdik. Bir mysalyny aýtyp bereýin muňda. Bulaň her gaýsynyň üstünde bir sagat durmaly gürrüňle. Bir wagt hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh, hezreti Omar Faruk razyýallahu anh bilen ikisi bileje duranmyşdyk Mesjidil Haramda, ýagny Käbäň ýanynda. Beýräkde tawaf edip durupdyrlar, iki reket namazlaryny okyp bolup. Oňam gürrüň edip dukala, bir ol çarwadan biri Käbäň daşyna tawaf etmäne gelipdir.

Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh aýdypdyr, Ýa Aba Hafs, eý Omar diýipdir, Udhul bina at-tawafa la'alla ar-rahmata tanzil fata'ummuna, eý Omar diýipdir, ony gözle diýipdir. Muny görüň, bir oglan, jowan oglan enesini aýlap be, Hezreti Aly bilen Hezreti Omar tawaf edip bolup kenarda dula, indi Hezreti Aly näme diýýär, Eý Omar, ýör tawaf edeýli biz-de şu mahal. Ol oglan enesini gerdenine alyp, gerşine alyp aýlapda, hökman oň üstüne rahmat dökülipdi şu mahal diýipdir. Ol hem tawaf edip oty, hem enesini gerdenine alyp, Men ýadamaryn, eý ene diýip, Hudaýyň rahmaty üstüne dökülip oty, ýör biz-de şoň arkajygyndan aýlanaýly, şoňa dökülýän rahmat bize-de döküler diýipdir. Soňa dökülýän rahmat bize-de döküler diýipdir. Bulary görüň fursatyň yzyndadygyny. Bulary görüň bir talaýy fursatlary, altyndan bolan wagtdyr elden bermesini. E, ony gör diýip gülşüp oturmaly-la. Ýa ony gör ajap keýp etýär, sogap biraz gazanýar. Ýör özümiz gireli şo rahmatyň içine. Saňa maňa dersdir. Bereketlere özümiz sokulşaýlyň, girişeýliň, galyşmaýlyň. Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň terbiýesindendir. We ahyrky terbiýesini-de aýdaýyn, oňam inşaallah gürrüň yzyny alyp gideris. Ýene bir terbiýesiniň biri. Azamat bilen, haýbat bilen, bereket bilen, nur bilen namaz okaýmak. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem sahabalaryna aýdypdyr, Eý, sahabalarym! Allah Tagala aýtýar diýipdir, Eý, mu'min, musulman, jowan dostlar, hajy dädeler, aýal-ogallar, jowan dostlar, gowjutdan gulak tutuň, ýaş hawasyňyzy jem ediň. Eý, sahabalarym! diýipdir. Allah Tagala aýdýar, Musulman adam namaza duranda, ýüregimize alýas, niýet etýäs namaz okymagymyzy, Allahu Ekber diýýäs. Beýik Allah Tagala hemme zatdan uludyr diýýäs. O hem şonda Allah Tagala aýtjak, Eý, bendäm, aýt indi diýip.

Idi näme? Maliki ýewmiddin diýemizde, Mejjedeni abdi, bendäm meni ulaltdy. Meni Hak ulaltmaly, meni tagzym etdi. Idi, Iýýake na'budu we iýýake nestaîn namazda aýdamyzda, Hudaý Tagala aýtjak, Abedeni abdi, bendäm meni, maňa ybadat etýä, maňa bendigi edýä diýip. Idi, Hâzâ li'abdi we li'abdî mâ se'ele. Indiden beýläk näme aýtsaň seňki. Elhamdülillah Rabbil Alemin diýip Hudaýyňa hamd aýtdyň. Ar-Rahmanur-Rahim diýip Hudaý Tagalany öwdük. Maliki Ýewmiddin diýip ululyk azamatyny goýduk. Kyýamat gününiň eýesi diýip, başga hiç hakym ýok kyýamat gününe diýip. Iyýake na'budu we iyýake nestaîn, Hudaýa tek saňa ybadat edip, senden kömek istäris diýdik. Ine, bi Allahtagala aýtjak, Bu maňa çenli meňki, indi galany seňki diýip. Onda biz näme diýýäs? Ihdinas-syratal müstakym, syratal-lezine en'amte aleýhim, gaýril magzubi aleýhim welezzallin. Hudaý, ýa bizi ak ýolda sakla. Ol ak ýol ýeke sahabalaň, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem we sahaba ýoly. Ol ak ýol ýeke Hudaý, ýa Sen şolardan razy bolup, şolara nemet beripdiň. Ol Hudaýa sen gaharlanan adamlaňmaý, jöhit ýahudylar we azaşan mesihiler bar. Olaň ýolunda bize salma jan Hudaý namaz okyýas, Hudaý Taala aýtjak kabul etdim bendäm diýip. Allah Taala hemmämize nesip etsin bi azamat bilen namaz okymagy. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň terbiýetimişdik. Şeýtdirip sahabalaryny behteryn formasyna terbiýet berýämişdik taýynki ybadatlarynda ruhlarda tezkiýe tapsyn, bir nur bilen namazlaryny okysyn. Be her hal. Ýersinden aýdyp ýersinden töketjek bitin Kurany Kerime terbiýet berýämişdik tamam edeýin şeýdip bu barada. Bitin ýüz on dört sure Kurany Kerime terbiýet berýämişdik sahabalaryň. Kurany Kerim inişine görä sahabalaryň terbiýet berýän gowy ahlaga, gahar ýutmaga, hoş ahlak bolmaga, özleriniň ybadatlaryny allanmasyzlyga, içer daşarly bilen mähebbet bolmaga. Aklyňyz saklaň Malyňyzy saklaň, diniňizi saklaň, keramat, şerafeti, ensaniýeti saklaň, nesliňizi saklaň, bäş däne namysymyz bardyr, şony saklaň diýýämişdik Resulullah sallam, kutasyşda. Akyl, Mal, din, oglangyşak we öz şarapetimiz, ynsanyýet bir şarapetimiz bar. Bäş däne musulmanlygyň namysydyr şu. Ýene bir gezek aýdaýyn, aklymyz, imanymyz, ýagny dinimiz, oglangyşak neslimiz, Malymyz we öz ynsanyýet keramat we şerafetimiz bütin diniň gürrüňleri şuň daşyndan aýlanýar. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şu bäş namysyňyza gaýym boluň diýip-de terbiýet berýänmişdikdä. Hoşaby hal ol adamlar ike Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň terbiýeti bilen terbiýetlenip, ol adamlar ike kösendiler Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň nurundan daşa düşdüler. Hulasa şo günlerde. Üç ýyl geçende, dördülenji ýylyň içine girende, Allah Tagala bir aýat iberýär. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme pygamberlik berilenden üç ýyl geçenden soňra, aýat şi, We enzir aşiratekel akrabin. Eý Resulallah, öz ýakyn garyndaşlaňy-da dine dawet edindi diýip. Oňa pygamberimiz öz garryrak kakalaryndan önenleri kyrk bäş elli nefer dagy barmyşdy ki, hemmesini ýekeje, hemmesini üýşürip, ýeke-ýeke aýdyp, bir nahara, suwa çagyrypdyr. Hemmesi üýşüpdirler. Kyrk bäş elli nefer dagy bolupdyr. Oňam Ebu Lehep diýen agasy heý daňar. Hem Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň agasy we hem goňşusy, hemsaýasymyşdyk, ýakynjakmyşdyk öýi. Bi kepläpdir derrew. Täzeki çykaran gürrüňden-ä bize gürrüň berip ýörme diýipdir.

Ynsan Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ýene-de çagyrypdyr, ikilenji merhele öz ýakyn kakalarynyň oglanuşaklaryny. Ikilenji gezek gelenlerinde Jibril ferişde gelipdir, Eý Resulallah, haky aýt! Haky aýt! Aýat näme? Fasda bima tu'mar!

Hudaýa hamd bolsun! Hudaý Tagala imanym bar. Hudaý Tagala buýsanýan, buýsanýan we tewekgel edýän. Bir Beýik Allah Tagaladan başga hiç bir Allahy ýokdur diýipdir. Eý dogan-garyndaşlarym diýipdir. Meni Allah Tagalaň iberen resuly hem size iberdi we hem älem-jahana iberdi. Men size hyýanat edmerin ahym diýipdir. Siz meň garyndaşym ahym diýipdir. Agşam ýatyp ertir turmaýaňyzmy? Şo jürek şu dünýeden-de bir gün geçmeli we kyýamatda turmaly bolýas diýipdir. We şonda Allah Taala, La tuhasabunna bima ta'malunna, biziň eden işlerimizi Hudaý Taala bize hesap-kitap aljak diýipdir. Ondan soňram ýa hemişelik behişde girmeli, ýa kafir bolup geçseň hemişeki jähenneme girmeli. Eý doganjyklarym aýtýanyma ynanyň diýipdir. O hem Ebu Talyp, Ebu Lehep däl, Ebu Talyp, Hezreti Aliýiň dädesi. Inim diýipdir, ballym diýipdir, näme bilen buýrulan bolsaň şony azat diýipdir. Öňe geçen bolmaz diýipdir. Ebu Lehep indi kepläpdir, ýaňky zaňňar o biri. Häzihi wallah es-sewet. Näme diýip otyň diýipdir. Mundan ady biabraýçylyk boljakmy diýipdir. Heý, ori öňe geçeris diýipdir. Bolmaz bul aýtýanyň diýipdir. Hiç wagtda başarmarsyň, öňe geçersiň diýipdir. Ýene Abu Talyba aýdypdyr, Geçirmerin diýipdir. Men Ballymy saklaryn diýipdir. Zat diýdirmerin diýipdir. Oňam Pygambarymyz görüpdir, Abu Talyp-da arka boljak, oňa bu gürrüň ýene galypdyr. Indi Rasulullah sallallahu aleýhi wesellem üçülenji merhelesi, Indi açyk aýtmaly bütin kime, bütin Kureýşe. Safa dagyň üstüne çykypdyr. Haja gideli, umra gideli, inşallah gitmedikle-de gidersiňiz. Käbäň ýakynjagynda Safa Marwaň arasynda ýortulýan dag, Safa dagyň üstüne çykypdyr. O hem gygyrypdyr, Ýa Sabaha! Araplaň bir adaty barmyş, her kim bir ulukan bir jeň bolsa, ulukan bir habar bolsa, ýaňkyny gygyrýarmyş. Ýa Sabaha! Ýa Sabaha! Oňa bütin aňryk, bärik, daglyk ýer bolup hemme ýerik eşidilipdir. Sukut wagty. Oňa kimiň sesi? Muhammediň sesi sallallahu aleýhi we sellem. Hemmesi çozup gelipdirler, üýşüp gelipdirler. Oňa Resulullah sallallahu aleýhi we sellem gygyrypdyr. Ýa beni Fehr, ýa beni Kab.

Eý, il-günüm! diýipdir. Şu dagyň aňyrsyndan talaňçy gelýär, türkmen talaňçy diýýär, garatger. Talaňçy gelýär, sizi talajak bolýar diýsem, maňa ynanarsyňyzmy? diýipdir Resulullah sallallahu aleýhi we sellem. Olam olaý diýipdirler, elbetde ynanarys. Hiý, senden biz ýalan görmedik ki?

Onda aýdypdyr, Eý, falan taýfa diýipdir. Eger şiw-içişiňiz bilen kafir bolup gitseňiz, meň elimden zat gelmeýär diýipdir. Eý, falan taýfa size-de aýtýan. Eý, falan taýfa size-de aýtýan. Ahyrynda-da aýdypdyr, Ýa Fatymato, enqizî nefseki minen-nar fe inni la emliku leki minel-lahi şeý'a. Eý, gyzym Fatyma saňa-da aýtýan diýipdir. Hezreti Fatyma. Şo wagt bolsa ol bäş-alty ýaş bolýar-da. Eý, gyzym Fatyma, saňa-da aýtýan, diýipdir. O-da duranmyşdyk märekäniň içinde. Eger Hudaý etmesin, kafir bolup geçäýseň, saňa-da meň elimden zat gelmeýär, kyýamatda zat başarmaýaryn, diýipdir. Eger kafir bolup geçseň, zat elimden gelmeýär. Eý, gyzym, saňa-da aýtýan, özüňi Hudaýyň mähebbeti bilen, imany bilen özüňi nejat ber, diýipdir. Ine, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem indi öwwelin bahar, üç ýyl soňram Beýik Allah Tagalaň buýurmagy bilen bütin ynsanlara şol Kureýşiň adamlaryna, Mekgeýi Mükerremedäki adamlara açyk özüniň pygamberdigini elam edýär. Oham ýaňky agasy Ebu Lehep Hemme kowum sukut bolupdyrlar Pygamberimiz şu keýpi aýdanda. Onam Ebu Lehep şu märekäň arasynda Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dädesiniň dogany, agasy, Tebbelleke alihada jema'tena, la hawla we la kuwwete illa billah. Eý Muhammet, dargadyň sen diýipdir, şundan üçin hem adam öçürýäňmi diýipdir. Eý Muhammet, dargadyň sen şundan üçin hem adam öçürýäňmi diýipdir. Oňa pygamberimiz-de sükut bolupdyr, millet-de sükut bolupdyr. Görüň ony Resulullah sallallahu aleýhi we sellemi indi utandyryp durdugy-da märekäň arasynda. Beýik päk Allah Taala aýa diýiberipdir. Eý sowatly dostlar gowy gulak asyň düşünersiňiz. Birem men nukteýi ylmy bar içinde inşallah düşünersiň. Kul a'uzu bi Rabbil Felak başlanda näme bilen başlaýa? Kul a'uzu öňünde kul bar. Ýagny kul diýdigi näme? Begu, aýt diýdigi. Kul a'uzu bi Rabbin Näsden önçäk näme bar? Kul bar, aýt diýdigi. Kul huwalladan önçäk näme bar? Kul aýt diýdigi. Emma tepbediň öňünde kul barmy? Ýok. Kul tepbet, Aýt diýmändir. Ýa Resulallah! Sen aýtmak gerekkä, men özüm jogabyny bereýin şu Abu Lehebiň. Tepbet ýeda Abi Leheb diýipdir. Öňünde kul ýokdur-ha tepbetiň. Men Hudaý jogabyny berýän şoň diýipdir. La hawla we la kuwwete illa billahil aliyil azim. Hudaý-a bizi gaharyňa salma weli. Onuň örän Kul huwallahu ahad, Aýt, Allah birdir diýip aý diýýär. Emma bu taýda tepbetiň öňünden Beýik Allah Tagala Öz Resulyna gaýrat edip, öňünden Kul goşmandyr. Kul, Aýt, ýa Resulallah, özüň dargadyň diýip aýt diýmändir. Ýa Resulallah, sendir oň jogabyny özüm aýdaýyn diýipdir.

Ebu Lehebiň özi dargady. Wetep, dargadydem. Ebu Leheb aýdypdyr, Dargasam meň malym kän, oglan-uşagym kän diýipdir. Yzy bar. Mä agna anhu mäluhu we mä kesep. Malynyň-da peýdasy ýok, oglan-uşagyň-da peýdasy ýok. Boýundan tutyp, Seýesla naran, jähenneme girjek şu Ebu Leheb diýipdir. Emme zenanasy ba Wemraatuhu, Ebu Lehebiň heleýi-de girjek jähenneme diýipdir. Ummu Jemil diýen heleý. O näme diýen? Hammalatal hatab. Tiken ýygnap, odun ýygnap, boýnuna bir tanap daňýanmyşdyk, şoňa tiken daňyp, odun daňyp, çölden ýygnap, gijeleri-de Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň garşynyň öňüne, ýoluna dökýänmişdik. Şu Muhammet ertir tursa, sallallahu aleýhi wesellem aýagyna tiken geçsin diýip. Şeýle bir zaňňar heleýmişdik-de. Ebu Lehebe beýdip öti, Ummu Jemil diýen zenanasy ine Kurany Kerim aşy Hammaletel Hatab. Odun ýygnap, tiken ýygnap, fi jidiha, şoň boýnunda hablun min mesed, ýagşy işigli, ýagşy örügli tanapdan bolan boýnuna we şoň menen boýnuna alyp, zähmet çekip, agyr ýük edip, Tikenmi, odunyň bir toparyny getirip gije Resulullah janyň ýolunyň ugruna gapsynagana dökýämiş, ertir turanyşyn tiken endamyny dürtmezmi diýip şeýle bir zaňňar heleýmişdi. Allah Tagala aýtdyr, Oň Ummu Jemil diýýän zenanasy jähenneme girjek diýipdir. Ine, bi aýat indi, bi Mekgeýi Mükerremede pahyş boldy. Ebu Lehep dargamasyndan on ýyl dagy önçäk galdy. Kurany Kerimiň mojizesida, ýagny Ebu Lehep indi hiç wagt iman getirmeýär. Tamam boldy. Möhür basyldy. Hudaý tarapdan. Indi iman getirmeýär. Hä, men Kurany ýalan kökederin, iman getirerin-a diýip başarmady. Kurany Kerimiň mojizesi şetawatly dostlar. Oham bu gürrüň ýaýrapdyr. Oham Ummu Jemil muny eşdipdir. E, Muhammet meni ýamanlap goşgy goşýamy diýipdir. Indi aýady aýdyp duda Kurany Kerimi. Elnur ol kon daş alyp, görsem bolýa agzyna bererin diýipdir. La hawla we la kuwwete illa billa. Ohaň Käbäň ýanyna gelipdir, Mesjidi Harama. Pygamber jan sallallahu aleýhi we sellem Ebu Bekr Sytdyk bilen oturanmyşdyk. Ohaň ýaňky zaňňar melune heleý gelipdir, Ummu Jemil. Eý Ebu Bekr hem seň ýoldaşyň diýipdir. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemi soraýada. Meni ýamanlady diýip eşitýän, goşgy goşupdyr diýip eşitýän diýipdir. Oňa Ebu Bekri Sytdyk Resulullah sallallahu aleýhi we selleme aýdypdyr, Ýa Resulullah, seni görenakmy bi diýipdir. Bi seni görse urjak diýipdir, sen aňyrrak bukuna bir zat eda diýipdir. Oňa Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Kurany Kerim okypdyr, Auzubillahi mineşşeýtanirrajim.

Eý, Ebu Bekr, meni görmez diýipdir, men aýat okydym diýipdir. Şo Kurany Kerim okypdyr. Ve kara'a Kur'anen i'tesama bihi. Keza fi Sahihis Sirat. Kur'any Kerim okyp, engar daşyny bir perde çeken ýaly bolupdyr. Hulasa Ebu Bekr Syddykdan sorapdyr, Hany ýoldaşyň diýipdir. Ebu Bekr Syddyk-da aldanç bolman aýdypdyr, Ýaňja ştada-da diýipdir. Men ýamda bar-da diýipdir. Ýaňja diýipdir. Oňam görsem bolýar ony diýipdir. Elinde daş oýnap duran, görsem agzyna bererin diýip, şonda şuny çykyp gitipdir. Hulasa, ol-a indi aýa dyndy-da, Ebu Lehep dargamaly, heleýi-de dargamaly. Ýene şu odun çekipbäkä, tiken çekipbäkä bir günlerde gelýärka, özi şu boýnundaky tiken bilen, öz boýnundaky tanap bilen bile Tiken getirýärkä, odun getirýärkä bir daşyň üstünde oturjak bolup oturyp bilmäni bogulyp hiç kimde görmän şo-da şuny ölüp galypdyr ol-a. Dargapdyr şeýdip Ummu Jemil diýen zenana. Emma Ebu Lehep mundan birniçe ýyl soňram, aýa dininden tagryban on ýyllap soňram, Oňa-da bir dert tutýa, şu araplaň bir gaty gorkýan derdimişdi. O soňralarda gürrüň geler, ýöne şu mahal-da aýdaýly. Araplaň bir gaty gorkýan derdimişdi. O hem bi endamyndan de ýarala çykyp, ýarala çykyp iriňle akyberipdir endamyndan. O hem aňkypdyr. Türkmen aňkyjy diýýär, gaty porsysa. Aňkypdyr. Oglan-uşagy baryp bilmändir. Aňkyberipdir. Il-gün gaçypdyr. Aňkyberipdir. Çöle oklap goýupdyrlar. Hiç bir ynsan Mart bilen akdy. Hem ýokuşarmyka diýýärler bolmaly, hem-de golaýyndan Mart boljakka. Şu aňkyp betbagt bolup-da ölüp galypdyr. Hatda ogluň uşagy şony gömmäge, ýuwmak dursun-a, gömmäge Mart bilen akdy diýýär. Şeýle aňkyýan bolmaly. La hawla we la kuwwete illa billahil aliyyil azim. Hudaý Taala gaharyndan saklasyn. Oho, muny birniçe garalardan başga ýurtdan gidip, kireý tutup, olara kireý biragyny berip, ola-da ony bir forumrak beýlden bir çukur gazyp, bir diwaryň gapdalynda üstüne gum guýmaga ýaraman diwary üstüne ýykyp goýberipdirler. Birniçe rowaýatda aýdýar, şo çukura-da oklamany şo taýlarda goýup, uzyn bir taýak alyp, agaç alyp, gargalyp, itikläp, baryp bilmäni ýedi, sekiz metr daşdan şol agaç bilen dürtüp, itikläp, itikläp, şo guýy, emäniň içine, çukuryň içine oklap, üstünden-de bir daşlar oklap, şo durşuna, Nejis edip, it gömenden-de beter bolup, şol-da şunda dargap galypdyr. Ine, bir-de Ebu Lehebiň özi Resulullah sallallahu aleýhi weselleme beýtdir biedepçilik edip, agasy bolup, dädesiniň dogany bolup, goňşusy bolup, hemsaýasy bolup eden işi, bir-de Allah Tagalaň beren jezasy, Hudaý saklasyn. Ohom, indi hulasa ýaňky aýat ynanda, obaň adamlary, Ebul Asyň ýanyna barypdyrlar. Ebul As kim? Şu aýat inmeginiň öw ýanyna Pygambarymyz Zeýnep diýýän gyzyny Ebul As diýýän oglana jübtläpdir. Zeýnep iň uly gyzy. Eý Ebul As diýipdir. Bi seň gaýynataňa görüp otyň diýipdirler. Sen gyzyny kow diýipdirler. Ebul As aýtdypdyr, Ýok, kowjak däl diýipdir. Ebul As o wagt musulman bolmaýar. Soňralardan musulman bolup, ýene hezreti Zeýnebiň adamsy bolup dünýeden geçýär. Ebul As razyýallahu anh bolýar soňra. O hem Pygambarymyzyň Rugaýýe diýen gyzy, Ummu Külsum diýen gyzy, Ebu Lehebiň iki ogluna at aglamyşdyk. Biri Atabe, biri Utaýbe. Pygambarymyzyň Rugaýýe diýen gyzy, Ummu Külsum diýen gyzy ikisi. Ohan bir obaň adamlary Ebu Lehebe barypdyrlar, Alma pi omuň gyzyny diýip. Ohan, Ebu Lehep iki ogluny çagyryp aýdypdyr, Men razy däl oglanlarym, ony yzyna kowuň iki gyzyny. Ýöne häzir getiren akla adap goýupdyrlar. Türkmen ada gylýar. Adap goýupdyrlar, häzir getirmändirler. Iki ogly aýdypdyr, Bizar diýipdir oň gyzlaryndan diýipdir. Ohan, Uteýbe diýen hili betbagt, zaňňar, melun, Ol Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýanyna gelip, Imanymyz-da ýok, mähebbetimiz-de ýok, heý, seňdäbir diýip, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň mübärek ýüzüne tüýk urip gitipdir ýaňky. Ýedi, sekiz hepde mundan ozal gürrüň geçendir, oň men gürrüňi aýdyp uzaklaşdyrmaýyn. Pygamberimiz narahat bolup, Allahümme sellit aleýhi kelben min kilabike, Hudaýa bir itiň birini şuňa musellet et diýipdir. Oňa şo günlerde-de ol Kamyl geçendir Şama bir musapyrata gidedenlerinde, tejarete gidenlerinde, agşam ýatanlarynda bir şir arslan gelip, Yshak, Yshak, Yshak, Yshak, Yshak, Ebu Lehebiň Uteýbe diýen ogluny tapyp, agzy bilen ne diýende bar, ýok, öz penjesi bilen ne diýende bar, dogry Uteýbäň ýüzüne urupdyr-da, elini dişlemändir, aýagyny dişlemändir, arkasyny dişlemändir, gerşini dişlemändir, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýüzüne tüýkürensoň, ýüzüniň ýarsynyny gazbalapdyr şo durşuna. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň, Hudaý saklasyn, gahary betdogasy siňensoň. Hulasa, ine oglanlarda beýtdirip, heläk bolup, darganlardam bolupdyr. Ine biz deslap Resulullah sallallahu aleýhi we sellem, Pygamberligini aşkar etdi, Ebu Lehep-de beý diýdi. Mundan bir ulukan almaly derslemiz bar, bäş, alty, sekkiz ders, howsele bilen gulak asaýylyň. Ýene inşallah on dagyga, dokuz dagyga gaýgysyz wagtym bar, gowy gulak asyň. Owalky sa Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem daga çykyp gygyrypdyr. Näme diýip daga çykypdyr? Ýagny, Eý, ynsanlar, eý, beşeriýet! Men şu dagyň üstüne çykyp dukam, dagyň aňyrsyny-da görýän, bärsini-de görýän, näme? Oňam size habar berip ötýän, näme? Şynýanak, men dünýäni-de görüp ötýän, men ahyreti-de maňa köke edildi. Dagyň iki tarapyndan habarym bolşy ýaly, men dünýe-ahyretden habarym bar. Dünýämiz bolşy ýanak, Rabbena ätina fid-dünýä hasene, yzy näme? We fil-ahyreti hasene. Ahyretimizi-de gözlemeli. Şondan çürin daga çykyp aýdypdyr. Bir. Ikilenjisi, beýik ýere çykypdyr, taýynki tamam indikilere ders bolar ýanak, wagz-nesihat gürrüň berjek adam beýikde gürrüň bersin. Taýynki eşitýänleri-de hem görsün kepleýäni we hem kepi gowja dagyk barsyn, taýynki tarapynyň kalplaryna eser bolsun diýip. Ondan bäri Resulullah sallallahu aleýhi we sellemden bäri gürrüň berýäni beýikräk minbere çykaryp, beýikräk ýere çykaryp gürrüň berdirilýärligi şu Resulullah sallallahu aleýhi we sellemden päk ak sünnet bolup gaýdandyr. Ýene-de Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň gysgajyk edip aýdyşyny gözle. Men şu dagyň aňyrsynda talaňçy gelýäýsem ynanarsyňyzmy? Hawa, bes men pygambar ynanyň diýipdir. Hiç beşeriýet gören däldir, eşiden-de däldir, indi melek-de eşitmez. Bijirik ulukan habar bermeli. Bir sagatlap kelle agyrtýan, ony aýdyp, muny aýdyp, agzyny dolduryp, muny aýdyp, ony aýdyp, ýok. Bir dagyga-da ýetmeýär. Bigader muhteser, bigat owadan, bigat gysga, bigat purmana ünçek adamlaň boýnuna dakypdyr özüniň ynamlylygyny. Hawa, sen dogruçy diýip hemmesi boýun alypdyr. Onda men pygamber diýipdir. Hek, gymyllana ýer goýmandyr. Biz derekde hiç türli taryhy beşeriýet gören däldir. Ýene bir ders almaly zadymyz, Pygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem tutyň arkasyndaky gyz oglandan ne beter haýalymişdik. Muny hemme taryhda aýtýar. Ýani märekäň arasynda duka bir kişi gyjaz oglanjyk gyz oglan Pygamberimiň elinden tutup, gel bärik, bärik gel, gel bärik diýip Medinäň köçelerine aýlap ýörse-de, Goýbersene eliňi, men işim bar adamyny bilen diýmäge utanýanmyşdykda. Şeýle haýalymyşdyk. Şol gyz oglan ýa oglanjyň özi ýadap durýança Pygamberimiz elini çekmeýänmişdikda. Ezbes haýasy känmişdik. Hop, eý imanly mü'min, musulman jowan dostlar! Aýa şojrek haýasy sebep boldumy märeka? we gygyrmagynyň öňüne geçsin. Şeýle haýalyda bolsa, ýogsa ýaňky zady aýtjak bolsaň, bitin kese düşünmeýän, aňyrda bir müteessip araplaň arasynda gygyrjak bolsaň, heý ol ýüzüň ýyrtyk bolmasa gygyryp bolmaly dälki. Emma şeýle haýaly Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şon beýik Allah Tagalaň buýrugy bolansoň, Otady indi haýaň gürrüňi galdy. Indi Allah Tagalaň ryzaýetini tapmaly. Bes biz öz aramyzda Ýo men utanýan. Pakat ýöne mesjide gelmeden utanmalymy? Meselen haýa alyp içdigimizmi indi? Ýa bir gyz oglan musulman ýa zenana özüniň hijabyny raýat etmäge ki beýik Allah Taala musulman bolsaňyz raýat ediň diýipdir. Hudaýa imanyňyz bolsa raýat ediň diýipdir. Aý, jamiýeden men utanýan, nätdiripbäň diýlerimka diýip fakat şo, ýani indi haýaly boldugam indi şo, ýani beter utanjaňmyşdykda. Ýani her kim hejabyn raýat etse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büýrügini tutsa, ýani şol bihaýa boldugmy nauzubilla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden beter haýaly kim ba? Biziň birimiziň de elinden bir oglan tutup şumal alyp gitjek bolsun. Tutyň arkasyndaky gyz oglandan beter haýalydy diýýär Resulullah sallallahu aleýhi we sellem. Emma haky şony beýik Allah Tagalaň myry onsoň açyk edip aýtdy. Biz haky aýtmaga, Hudaýyň haky aýtmakdan bäri haky özümiz etmege nämä utanmaly hon? Kurany Kerim okymaň utanmasy barmy eý jewan dost? Märekede okymaga utanýa. Bir adam bir awratyny iň örtmeli ýerini açyp märekäň arasynda durmaga utanana. Dogry gürrüň dälmi şi? Bir haram Hudaýyň länet eden zadyny gygyryp okymaga haýa edenok. Indi biz beýik Allah Tagalaň Kuranyny okymaga meselem utanýasmy? Ýa şony öwrenmäge barmaga utanýasmy? Ulkan ders Resulullah sallallahu aleýhi we sellem dedi. Wagtynda inşallah ýene gürrüň ederis. Bes imanyň iň gowusy diniňe gaýym bolmaly. Beýik Allaň buýrugy boldy dämi, mundan başga zady gürrüň galmaly däl. Ikilenji ders almaly zat. Her kim Hudaý Tagalaň buýrugyny tutjak diýse, bilginiň Hudaý arkasydyr. Beýik päk Allah Tagala arkasydyr. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Allah Tagala tewekül edip ýaňy hutba okydy. O hem ynsanlary çagyrdy. Gözli Resulullah sallallahu aleýhi we sellem arkasy boldugyny. Ebu Leheb şo zat özüniň zeýif ynsanlygy nätdiripbäň, utan, şondan çürim üýşürdiňmi? diýip, Resulullany utandyryp, bir namasyndan dinden alyp galjak bolupdyr. Ebu Leheb nätip geçdi? Ýaňy ýassyn azanda näme? Mesjitleň ýerli ýerden, ýerli ýerden, ýerli ýerden, ýeriň ýüzünde Eşhedü enne Muhammeder Resulullah diýip gygyrylyp otyr. Ol azamatyny gözde, Ebu Lehebiň dargaýşyny gözde. Ýeriň ýüzünde mesjit bolsa, Allahtagalaň adynyň ýanynda Resulullaň ady bar. Weý, bular Resulullah has hak aýdýaň, ýöne saňa-maňa-da ders. Hudaýyň buýrugyny tutan ýerimizde, Hudaýyň buýrugy diýip gitsek, bilginiň Allahtagala arkamyzdyr. Ohm, ol seni men utandyrjak bolup nätdiripbäň diýen adam, o zelil bolup galar, Hudaý saklasyn. Hudaýyň buýrugynyň baraberine öe çykjak bolsa zelil bolar. Inemide gaty ders almaly zat. Magtymguly şan aýdýada wah wagtym tamam bolup barýa. Dal delalat berdi Ýyban Mustafany eýledi Zal zelillik çekmesin diýip halk ara han eýledi Zal zelillik çekmesin diýip halk ara han eýledi Resulullan iberdi Ony döwregindäkiler horlajak boldy Emme beýik Allah taala ony han etip goýdy diýipdir. Bütin azanlaň içinde, namazlaň içinde, hatda Hudaýyň huzuryndakak Allah Taala agzamana etip goýupdyr. Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh diýip ettehiýatyny dada adyny tutup okymaly etip goýupdyr. Sallallahu aleýhi we baraka we sellem. Ýene bir ders almaly zadymyzyň biri. Dersler tamam edeýin boldy. Ene-atalaň ders almaly zady. Ogul-gyzy barada. Şuny aýdaýyn tamamyhym. Ogul-gyzymyz barada Haky aýdyp bilemizak terbiýet bermejek bolýas. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem bitin beşeriýeti terbiýet berdi. Dykgat et! Kafir bolan adam Resulullaga zerer berdimi? Bermedi. Resulullaň izzetine zerer berdimi? Bermedi. Pygambarymyz özüniň terbiýetini berdi, tamam boldy gitdi. Terbiýesine berdi. Wezipesini bitirdi. Kafir bolan boldy, imana girende gönendi. Sen mende Pygambarymyz wezipesini biçdik bitin insanyýete habar bermek, eý enatala biziňde wezipemiz ogul gyzymyza terbiýet bermek. Ulamaly aýdýa, Pygambarla bilen biz ene-atala depbe-desseň mes'uliýetimiz ogul-gyzymyz barada. Pygambarymyz şo kafyrlary terbiýet beripdir, Eý, ene-atala, biziň elimizdäki çaga ba, şolaň bir ýürekleri ba, aýnadan beter sap, ýüreklerinde hiç zat ýok, Sen enata şolaň galbyna näme oklasaň munekes bolup ýalply içine düşüp otyda. Şoňa beýik Allah Tagalaň mähebbetin okla. Beýik Rasulullaja beýik Allah Tagalaň mähebbetin okla, Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiňde mähebbetin okla. On bäş ýaş, on alty ýaşa barýança terbiýetin et, Hudaý etmesin ondan beýläk ýene-de azasa saňa zereri ýok kyýamatda. Tamam boldy. Doga atyp gezeris ýene-de. Ýene-de üstünde zähmet çekeris. Ýöne ondan beýläk-de kefen gulak asmasa, wezipäňi bitirdiň. Saňa zereri ýok indi. Emme Ştaýny ýadymyzdan çykarmaýlyň. Şu oglanjyklarymyz, gülden owadan gyzjagazymyz bar. Allahtagala bize amanat edip berdi we kyýamatda biziň ýakamyzy tutjak. Bir arassa ýürekleri bar, eneden nohut iş satyary gören akla, şolaň ýürejiklerine Allah Tagalaň we Resullaň mähebbetini oklajak boleýliň inşalla gürrüň yzyny Beýik Allah Tagala köklese indiki heftelerde aýdarys. Hudaý Tagala nury imandan aýyrmasyn. Görjegimiz gowulyk bolsun. Allah Tagala ýurdumyz parahat, watanymyz emniýet, dünýe ahyratymyz abatlykda ýaşaýlyň inşalla.

Birniçe hatmy Kurany Kerimle tesbihle wa bitin mümin musulmanlaryň ruhuna bagş etmeli diýipdirler. Mer izlemize musafyratda, hytmatda, umrada we bitin muşgilli doganla hemmelerine haýyr doga etmeli diýipdirler. Pyragy Ilahi Amin. Amin jan Allam. Ilahi Amin. Ilahi Amin. Amin ya mucibad da'awat. Ilähi Ämin, ýurdumyz parahat bolup, Watanymyz emniýet bolup, asaýaş aramaşda, Allah Tagalaň rahmat nazarynda, din bir namalarymyz ýörüp durmagy, arassa toýlaň bolup durmagy, Ämin jan Allam, dost dogsuň elinden tutup, Resulullahyň sallallahu aleýhi we sellemiň mähebbetinde, Ilähi Ämin, merizler gözleýärlere Hudaý kuwat, Ilähi Ämin, Ämin jan Allam, Ämin ýa Erhamer Rahimin, Ämin ýa Mujibed Da'awa.